ne dã le gbɔwɔ aɖe ɖeko wòle awɔe ɖo. Yo medo egbe na etɔ bɔkɔwo, hunɔgawo, mami siwo, da siwo, ablɔ siwo. Medo gbe na ame sia ame tɔxɛ wòtrɔ ya. Ɛɛ, ehiã be míasrɔ̃ nu aku nu me. Eyi ke nya kple yi ke menya wa, asrɔ̃ ɖe sɔ kpee. le nɔviwo gbɔ. Nu yi medzi be magblɔ ne míawo katã míenya be mí amegbetɔ bliboa eda mínye. Mí amegbetɔwo pete kɔple edae mínye. Míawo ŋutɔ amegbetɔ tɔŋtɔa edae. Ye ame ɖe yiwo ke woƒe dzɔgbe. ɖe wo ɖokui fia ne woyi nu ka ƒea, wokpɔna be da le wogbɔ vɔ menye dae le wogbɔ o. Woƒe gbɔgbɔ yi ke le wo mea yae ze. Elabe mí amegbetɔwoa, míɖo eɖa ɖekaɖeka, alafa etɔ̃ kple ɖeka. Eda alafa etɔ̃ kple ɖeka ma ye tso le míaƒe ŋgonu, míaƒe ŋgonu le fia, zɔ míame megbe kekekeke va ɖo míaƒe aliƒu me le fi. Ta tso le ŋgonu le fia kekekeke va ɖo aliƒu me le fia. Míɖo ʋɔtru ɖekaɖeka alafa eve blanyi. Yewo ke nye ne da gbenya ku ekpɔ da wɔ ɖi ƒu ɖe anyi le yi wɔ ɖe na pata na kɔa akpɔ be nene ma nye mi amegbetɔ woe ma. Hafi woa gbɔ bo be eda la si o la, eda ma yi wo dona to doa mea, eɖewo le wo dona va nɔna mia ŋuti. Yɔ gbɔna be vɔdu da la sia me. Ʋeduda ma enye na dzɔdzɔme ƒe ʋeduda yi ke le na sia me yi ke ne wokpɔ ne le fu ɖe woawɔe na wo elabe edo edo le e edo le aƒea me edo le fesrea me tsitsi le ame na wo ta anɔ fu ɖe na wo. Ema leke wowɔnɛ ya menye da wonye wolina o. eƒe ama ko woaɖo nɔ ali. Woafiɔ kɔ yi ke anyi kple susu be ne wòatrɔ yiƒe nɔƒe ne meganɔ fu ɖe na o. Ye nye ʋɔtruda gbãtɔ. Ko míawo katã eda mía amegbetɔ ƒomevi ɖe sia ɖe mínye. gbɔ hafi tɔgbe tɔkpowo fɔ vodu da le kɔ me. Amewo fɔe le tɔ me. Amewo fɔe le zogbe. Woala tsi o. Eda ɖewo le wo dze nɛ abe yeŋe ye nye da dzedzewo. Yaya ame blatɔ̃, ame blane le ƒomea me ate dze faa. Hafi eda yi ke nye eɖa tɔgbo ɖe tɔ mewɔe o. Wole gake hena ɖagbe vɛ nɛ. Wonyina kɔ nɛ ne va le asi wòa, wowɔnɛ. Enye eɖa yi ke wolina. Ya hã ƒe lilia ele vovo. Eɖa ma hã ƒe lilia ele vovo. Hafi eɖa le Amewo ŋutɔ xɔ zoka ƒe dao wole atukpa me tɔwo le wo subɔ na hafi xɔe ɖa da ele yi ke wosi na do fasɛnk ne ŋku me so da ho me ya tse ele ayi ante va ɖu da ma abe ale woɖu na ƒe du. ate nɔ vi dzi be yi ma mele vi kpɔm o eya va dzi vi le fi ma ezu damamevi vɔ ya ya menye via be woali da ɖe aƒeme na wò hafi ame ɖewo le la etɔme da va dze xɔlɔwo ye woali nɔ gblɔna be mami dawo Ne nua gbe nya so tɔme ami le gbɔgbɔ be mami mami vɔ menye nya mɔ eh. nua eso tɔme ta woawɔ ya hã nɔ ya hã ƒe lili ele vovo wowɔna wolia la etsinuƒe ko woɖona nɛ wome woƒe zewo da ɖe asime nɔnɔmetata le wo dzi dagbi le flifa le adzakpa le tɔxɔsu le woƒe dzonu woƒe ezewo le nenema ye woasɔ ƒe dzesi ade alɔtsinu nɔ. Ta menye fia be nɔ be da le gbɔ kɔa, ke zu da hun nɔ, wòtsa nɔ da li na amewo, amenye ame sia ame tɔ lo. Ame yiwo ke tɔgbetɔgbewo me dawo la siwo wobe yawoe anɔ nu, woawoe dze da ɖe. Ame mawoe la wɔ da na wò, vɔ wotsɔ menye da ɖe sia ɖe woawɔ o. Elabe tɔmeda ƒe wɔwɔa, ele vovo ne tɔxɔnɔa ƒe ɖa yi ke wodzena abe yeʋea ya tsɛ ƒe wɔwɔa, ele vovo kple eƒe alɔkpa. Nenemae enuawo le ema. Elabe ne fi yi ke dzɔdzɔme ɖa le koa, adzakpa ele fi ma, anyievɔ ele fi ma, ee lisa ele fi ma, dagbi ele fi ma. Vɔ wowɔnɔ woƒe nɔnɔmetatawo ɖe zewo dzi ke, ta nenye be nya me ne ge ɖe amea ƒe xɔa me koa, ekpɔ yi wowɔ ze yi woɖo dzi ne ekpɔ ko anya be edaa ye, edaa ye, edaa ye, Mawu ya kple eyae zɔ, eya kple eyae zɔ va. Gake egbea wole da wɔ ɖe eh, Krisigba me na amewo kɔ le yevo de yi. Wobe vedu da amewo zu wozu dasiwo. Wode dzonu alɔnu nɔ, wode kɔ, wodo atsa nɔ fain xoxoa le abɔ kple tɔ. Eda ke le gbɔ ɖe ehiã be nàde xoxoa abɔa? Eda dzedzea alo semedae alo mami da ko wònye. Mama ɔ ɖe me da ze gbɔ ɔ ɖe efia be wò tsɛ zu da si ate wɔ da na amea. Ko wɔ da eda nɔ le eƒe nene enɔ alo esrɔ̃ nu mi kple enɔ ame yiwo nye nɔ wɔ evɔdu da nɔ le mi kple mi da wɔ ƒe zi nene hafi wò tsɛ be ate wɔ da na ame. Eda ɖo lea woku nɔ le kɔtome. Ame ɖewo ya gblɔ le nuku ko woku da kple eƒe ŋutinuwo katã. ŋedu dama ya hã le gake fifia mísɔ nuwo pete wɔ ɖekae ko be amea nye dasi ko ale da ɖesiaɖe wɔ ne wogbe nya yi gbɔgbɔ me wobe wofɔ fa nyi wose da koa eye da ka ye míawo ŋutɔ da mi nye ta ne nya amegbetɔ gbe nya le koa edze be nasubɔ nanyi eda mekɔ ne ɖokuiwo Egamekɔ nyinyi na ɖokuiwò nye be atikusese, akɔɖu kple nanewo la mele be nevɔ o le wò xɔ me o. Ɣesiaɣi ehiã be gbesiagbegbe la, koklozi nenɔ mía si le míaƒe xɔ me. Vɔ ne mèse gɔme o ye mènya taɖodzinu ka tae le fɔ da ɖe o la, ye amewo va nɔ gbɔgblɔm be gbɔgbɔ hena gbɔgbɔ bubu ƒua me ao. Ɖe amea menyae le kɔnyinɛ o, elabe anɔe mavo o, ana amewo aɖu eƒe sent le xɔ me anɔ ɖagbe xe vɛ nɔ. Ale yi ke mía amegbetɔ míanɔ anyi mlɔ ne mi be minɔ tɔtrɔ le aba dzi hafi wòanye ɖagbe na mía ya tse nu wònye míasrɔ̃ nɔvinye. Vedu da ya nye wò ya nye nye ya nye ame yi ya nye ame yi mía amegbetɔ ƒetea edae mi nye loo.